ڈیلی سویل بیٹھک دے نال میں ہاں تہاڈا دوست تہاڈا ہوسٹ غضنفر عباس تہاڈے واسطے گھن کے آیاں سئیں رفعت عباس دا ناول نیلیاں سلاں پچھوں اج میں پیش کریساں تیرہویں دری مظفر بخاری دی چنتا ملتان تے اچ وچ ہاڑ دا مہینہ شروع تھی گیا ہا سویل نال موسم دی تپش ڳلیاں تے بازاریں دا روغن پئی پگھریندی ہئی۔ سویل نال لٹھیاں دیاں ڳچاں وچ گلابی تے ساوے رنگ دی جھال نشابر ہئی۔ سویل نال نیلیاں درگاہیں شہر تیں ہک روحانی لڑ پیا گھتیندیاں ہن۔ ݙینہہ ڈھلیاں مظفر بخاری اوندے فلیٹ تے پڄا تے ݙوہیں رل کے شہر دے ہک چاہ خانے وچ ونڄ ٻیٹھے۔ چاہ خانے وچ ٻہوں سارے لوک ہن پر انہاں کوں ٻاہوݨ کیتے ہک چنڳی جاہ مل ڳئی۔ اڄ مظفر بخاری اپݨی پراݨی گھابر وچوں کہیں نویں اودھر وچ ڈھلدا ہویا پیا ݙسدا ہا۔ میݙے کیتے ایہ نیلیاں سلھاں کہیں جیوت وانگوں ہن، جیویں انہاں دیاں اکھیں، ہتھ تے پیر ہوون، جیویں انہاں دے کھمب ہوون۔ ایہ آپس وچ پرنیندیاں تے ٻال ڄݨیندیاں ہوون، ہک ݙوجھے دی چاہ تے آندیاں ویندیاں تے ملدیاں جلدیاں ہوون، جیویں ایہ ہک ݙینہہ پکھ لا کے لٹھے بݨ ویندیاں ہوون۔ مظفر بخاری ماچس دے گوٹے اتے انگلی وڄایاں تے وت ٻولیا، میݙے کیتے اے نیلیاں سلھاں کہیں خواب ساڳی شئے ہن۔ جیویں ہنساں، پریاں دے ٻچے، جیویں بھیݙاویاں دے قبیلے تے جناں پریاں دی برادری، جیویں جنگلی سہیڑ تے گھر وکیاں ٻلیاں، کہیں کہیں ویلے مچھیاں جنہاں دے چانے ولدے بھگ پوون۔ اوں مظفر بخاری کوں ٻولݨ ݙتا۔ میکوں اے نیلیاں سلھاں بھاندین تے جیون نال بھریل ڈسدن۔ ایں پاروں جیڑھے ویلے توں انہاں نیلیاں سلھاں توں اجھکدئیں یا انہاں کوں کہیں موت نال گنڈھیندئیں تاں میں ڈر وینداں۔ چاہ خانے دے ٹھڈے ہال وچ گرم چاہ اپنی جاہ پئی بنڑیندی ہئی۔ اوں مظفر بخاری کوں ترسلے نال بولن ڈتا۔ میݙا ݙاݙا آہدا ہا جو شاہریں دیاں ٻیریاں اتے بلائیں رہندن۔ اے نیلیاں سلھاں نہ ہوون تاں بلائیں اݙ کے شاہریں کوں کھا ونڄن۔ ایں پاروں جیڑھے ویلے توں انہاں نیلیاں سلھاں توں ادریندیں تاں میں چھرک وینداں۔ مظفر بخاری دی نیلیاں سلھاں سانگے پریت ایں شاہر دی روز ݙیہاڑی حیاتی توں انجھ نہ ہئی۔ ایں رنگ دا اپݨا ہک کھلار ہا جئیں لوکیں کوں موہ گھدا ہا۔ مظفر بخاری ایں مدھ وچ سگریٹ پیوݨ کیتے ہک واری چاہ خانے توں ٻاہر نکتا تے پنج ݙاہ منٹ پچھوں ول آیا۔ او ہک بھیری چاہ پی چکے ہن۔ بخاری اتوں ݙوجھی چاہ دا پچھا اوندی نہیں تے اوں بئرے کوں ہکو کپ گھن کے آوݨ دا آکھیا۔ مظفر بخاری اپݨی ڳالھ دی واہ وچ ہا۔ تیݙی سنگت وچ اے نیلیاں سلھاں میݙے کاݨ جھل ٻل کر ڳیاں ہن۔ انہاں دے رنگ مٹھے تھی ڳئے ہن۔ میں انہاں دے نیڑے پجداں تاں ایہ دور تھیوݨ پئے ویندن۔ میں انہیں دے پچھوں ٹرداں تے اے اڳوں ترک پوندن۔ ایہ ٻہوں ݙینہاں توں میݙے خوابیں وچ وی نئیں پیا آندیا۔ مظفر بخاری الوایا، توں نیلے رنگ نال کیوں پھردیں؟ او ٻولیا، میں نیلے رنگ نال نئیں، ایں شہر دی نیلی بھونوالی نال بھڑداں۔ اینیل روغن دی پوترتا پچھوں ٻہوں ساریاں شئیں لک ڳئن۔ ایں نیل روغن دی پوترتا پچھوں ٻہوں ساریاں شئیں لک کے کھڑ ڳیاں ہن۔ ایں رنگ دی درگھی مدھ تئیں ہنڈݨ دی سکت پاروں ایکوں حاکمیں اپݨے دروہ لکاوݨ کیتے ورتیے۔ اینیلا پھاٹک۔ عام ڄݨے دی جاہ اتے ماریا ڳئے۔ ایں نیلی ولدݨ پچھوں عام ڄݨے دا ٻہوں سارا ویلا کھنج ڳیا ہے۔ اے نیلی مہر حاکمیں تے درگاہ نشینیں دے ٻجھے سمجھوتیاں اتے لاتی ڳئی ہے۔ او وت بھلیا۔ ایں نیلی رنگ دی ٻدھ پچھوں ایں شہر دی ساری گویڑ تے چھک تاݨ مک ڳئی ایں شہر کوں جیویں نیلیاں سلاں دا جندرا وج گیا ہووے۔ مظفر بخاری پچھا، اے نیلیاں سلاں وت کیا ہن؟ اوں مظفر بخاری کوں ڈٹھا تے آکھیا، اے نیلیاں سلاں ہک پوسٹر ہن جئیں اتے لکھیا ہوئے ایں توں اگاں سوچنڑ منع ہے۔ جی دوستو اے ہئی سئیں رفعت عباس دے ناول نیلیاں سلاں پچھوں دی تیرھویں دری جیڑھی میں تہاڈے نال سانجھی کیتی ہے۔ اگلی دری گھن کے ول حاضر تھیسوں۔ اوں ویلے تک اپݨے دوست اپݨے ہوسٹ غضنفر عباس کوں اجازتاں ݙیو رب سوہݨے دے حوالے۔